Indi görşüňiz ýaly watandaşlar suwuň akymyna seredip görüň. Şu akymy datawa güýçli watandaşlar, şdo Şu ýerde bir gelneje aýagynda durup bilmän ýykylyp, iki sany, Hudaýa şükür, şu ýerde iki sany bir gahrymanymyz bar eken. Şol tutup elinden çykarýar şo gelnejäni we ondan üçünji gahrymanymyz bar. Ine şular gahryman, ine şulara men gahryman diýýän. Üçünji gahrymanymyz maşyny paralelni e, nemede goýup, pozisiýada goýup, şu akymyny peselder ýaly güýjüni galan raýatlarymyza çykmana kömek etdi. Ine şulara men gahryman diýýän watandaşlar. Indi men näme üçin bu temany galdyryp, men näme üçin şu temany häzir Syýasat bilen baglajak bolýan sebäbi men syýasat bilen baglamasdym eger biziň hökümetimiz şu bolýan betbagtçylyga prawilno dogry reaksiýa berýän bolsa we şunuň öňüni alyş çärelerini edýän bolsa men bu tema barada wapşe efirem düşürmesdim wideo düşürmesdim aýtmasdymam we bu temany aktiwistlerem gozgamasdy watandaşlar indi men bu tema girmezden öň watandaşlar her haýsyňyz bir sorag öz özüňize berip şoň jogabynam beriň öz özüňize Öz hökümet, hökümet, öz-özüne biz demokratiýa, ýurt, ýurt diýeli, ýurt öz-özüne biz demokratiçeskiý döwlet ýa demokratiçeskiý ýurt, bizde asudalyk, bizde oppozisiýa ýa aktiwistleri basmaýarlar, biziň ýurdumyz açyk, Asmanymyz asuda. Bizde demokratiýa, bizde şikaýat etýän paşçy şto ýok. Hemmämizem şat diýýän bir ýurt. Bir söz bilen aýdanda demokratiçeski ösen svetski ýurt. Näler ýaksa bermeli şuňa betbagtçylyga. Internedimiz bar, internedimiz ýapyk däl, hemme zat işleýär diýen ýurt nähili reaksiýa bermeli şuny ýaly betbagtçylyga? Öz özüňize jogap beriň, köpiňiz daşary ýurtda ýaşaýaňyzlar, köpiňiz daşary ýurtda ýaşamasaňyzlaram size logikaňyz bar, şo logika esaslanyp jogap beriň, hökümet nähili şuňňy ýaly betbagtçylyga reaksiýa bermeli? Jogabyny eýýäm berensiňiz öz özüňize watandaşlar. Indi häzirki hökümetiň berýän men jogabyny görkezjek. Näme diýip jogap berýär? Hiç zat. Hiç zat. Türkmenistanda şunuň ýaly betbagtçylyk bolup dur. Güýçli akymly Güýçli ýagyşyň netijesinde bütin şäherimiz suwa batdy. Maşynlar ýarym eýýäm, ýarym eýýäm işiginden ýokary galyp barýar şu suw. Eýýäm şu maşynlar hem gelejekde döwülip işlemejek şolar hemmesi. Paşti şto köpüsi elektriçeskiý problemalary boýunça. Men görüp durun hemme zady. Aýal maşgalamyz wapşe uçup gitýär, ol biri kamera düşüripdir ony eýýäm. Ondan kamera düşürmedik näçe adam eýýäm powreždýonnydyr, eger şikes ýetendir şolaryň bedenine. Şuny ýaly betbagtçylygyň netijesinde hiç hili maglumat ýok. Internetde-de maglumat ýok. A, imeýwide ofisial gosudarstweniý saýtlarda maglumat ýok. Watan habarlaram boş, diňe Türkmenistanyň prezidenti, gahrymanymyz, biziň arkadagymyz, arkadagymyz. Ana şeýdip edip galdyryp, galdyryp diňe şu arkadag barada bütin telewideniýe aýdyp gelýär. Hany bir gosudarstweniý bizde web saýtlarymyz bar. Nawasnoý e, kanallar bar, nawasnoý web saýtlar bar. Hany şo ýerde bir aýtdyňyzmy bir agyz? Bir agyz aýdyldymy Türkmenistanda betbagtçylyk boldy. E, ine şeýle şeýle biz öňüni alyş çärelerini etdik, şonda-da görüp bilmedik. Ýa edýäs, ýa indiki gezek biz ederis. Ýa şeýle şeýle şikes boldy, şunça adam postradat etdi, ýa şuny ýaly jaýlar döwüldi. Bu jaýlara beýdip beýdip kömek etýäs. Bu maşynlary beýdip beýdip kömek etýäs. Bir bir mas aýdyldymy bir zat? Hiç zat aýdylan ýok. Polnusçu ot çesn slowa polnu gluhoy we nemoy ýaly hökümet häzir. Şunuň ýaly zat bolanda gluhoy we nemoy diýen oýun oýnap başlaýar. Men hiç zat göremok, men hiç zat işdemok. Ana şunuň ýaly oýun oýnaýar bular. Watandaşlar, indi men muny näme üçin galdyrýan bu temany? Sebäbi watandaşlar, siz aýtýaňyz, Türkmenistanda hökümet bar. Bütin telewideniýe Arkadaga şöhrat diýýär. Arkadagymyza şöhrat, gahrymanymyza şöhrat, şol biziň bar, şonuň saýasynda biz ýaşap gelýäs, znaçit bizde hökümet bar, prawilno? A näme üçin bu zatlar aýdylmaýar? Hä, men bilýän näme diýjek bolýaňyzlar. biz biz maşgala indi şuny al bir adam aýtdy da şu tiktokda bir adam bir watandaşymyz aýtdy biz biz maşgala Türkmenistanyň içinde biz bir maşgala şu maşgala bolany üçin maşgalanyň içindäki problemalary biz daşa çykarmaýas diýýär. O näme diýmek bütün tiktok ýarylyp ýatyra wideolar bilen. Bütün tiktok eýem çykjagy çykdy. Muny gizläp ýöremek gerekde. Çykan soňam gizlemek polny tupizm. Ot muňa men tupizm diýen. Çykansoňam gizlemek, nemoý gluhoý diýen oýny, i slipoý diýen oýny oýnamak men muňa polnusty ot idiotizmiň soňky urwini diýip hasaplaýan. Biziň hökümet wapşe hiç ýerde isat ýazan ýok şu zat barada. Näme üçin? Näme üçin meselem Ýaňky iki sany biziň raýatymyz şo ýaňky aýal maşgalany çekip çykaranda we başga bir ýene bir raýatymyz bar şurada maşyny paralelni nemede pozisiýada goýup akymny peseldip görnüp dur şol gahryman şolar şolar gahryman näme üçin şolary sen neme çagyryp gurbanly berdim haýsy ýerde bir sizlere ýüzlenýän men näme üçin şolary çagyryp medal bermediňizler ana şolara gahryman diýip medal dakmadyňyzlar putin dakyp ýör äýne

Şol aýlap awtobusy karoç suwa gaçyrýar. Şo suwa gaçanda mostdan pese gaçanda şo ýerde Russiýanyň raýatlary, rus döwletiniň raýatlary suwa zyňyp özüni baryp awtobusyň üstüne minip aýnasyny döp zat edip adamlar çykardylar şo ýerden. Adamlar çykardylar şu awtobusyň içinden. Köpüsi öldi, köpüsi diri galdy. Şu diri galanlar hem şol watandaşlarymyzyň e, edýän işi üçin diri galdy. Ana şolary çagyryp medal dakdylar, gahryman sen diýip. Hany bizde şonýa zat ýokmy hä bizde diňe iki gahryman bara ne üç gahryman izwinýaýs üç gahryman bar bizde da gahryman Gurbanguly Berdimuhamedow gahryman Serdar Berdimuhamedow gahryman Gurbanguly Berdimuhamedowyň atasy ýatan ýeri ýagty bolsun we boldy başga gahryman ýokmy bizde Türkmenistanda bizde gahryman başga ýokmy Ine gahrymanlar žiwoý gahrymanlar şular kömek edenler a bizde on ýaly zat ýoga indi watandaşlar öz özüňize sorag beriň şunuň ýaly betbagtçylyga siz galsaňyz şunuň ýaly siliň astynda biziň hökümet hiç zat diýmän ignor edip ýörese bizde hökümet barmy bizde hökümet barmy ýa ýokmy Şo soraga öz özüňize jogap beriň, otwedam oçewidny bolar. Ýok. Ýok, şul bolýan zadyň netijesinde watandaşlar eýýäm hökümet özüniň nedýesposobnylygyny dokazat etdi. Işläp bileni ýok. Işläp bilmese, hökümet işläp bilmese otstawka etmeli. Impiçment yglan etmeli hökümedi. Eger Konstitusiýada ýazylýan zatlary yglan edip e, e, berjaý edip bilmese, eger şunuň ýaly betbagtçylyklarda gelip kömek edip bilmese, telewideniýä çykaryp bilmese, hany şol hemme bolýan şu suwuň akýan ýerlerinde bir polis işgäri ýa bir MÇS işgäri hiç kimem göremok, halas ediş bir nemede ýok, maşynam ýok şu ýerlerde. Ýok, hiç zat ýok. Ýa biziň hökümetimiz näme boldy? Ýa otpuska gitýärmi şunýa bolanda? Ýa hemme telefonlaryny öçürip uklap ýatýarmy? Näme bolýar hökümetimizde biziň şunýaly zat bolanda? Biziň watandaşlarymyz gynananda näme bolýar? Hemişe-de gluhoý, nemoý, slepoý diýen oýny oýnaýar hökümet. Watandaşlar, oýanyň, tankyt ediň, şu temalary galdyryň, şu temalary galdyrmagyň netijesinde Bir zatlar üýtgär. Bir zatlar üýtgär, nesip bolsa bir zat üýtgär. Biz imsim otursak toýşun üýtgemeýär. Toýşun üýtgemeýär. Gepläp şu temany galdyryp, bir-birimize nesihat berip, düşündirip, Türkmenistanyň prezidentine we şu hökümete ýüzlenip, şuny-şuny etmeýäň diýip durmasak, a, olar nirden bilsin, nedawolyny adamlaryň barlygyny? Bilýä olar licemerniçt etýä. B indi köpüsi aýtýada şo bilmeýäsi aýtýan adam ýok zat bat diýip. Bolýa şony aýtmasaňyz bilmeýä diýeli dogrymy? Aýdan soňam edilen ýoga. Biz aýdyp dursa edilen ýok. Biz aýdyp durus Türkmenistanyň prezidenti şeýle şeýle şeýle problemalar bar. Şuny eden ýok, muny eden ýok. Krizis Türkmenistanyň raýatlary Tursiýa gaçyp gitýär. Ýarymyndan köpüsi daşary ýurtda ýaşaýar. Näme üçin beýle? Näme üçin pasportdan almaşdyryp bilen ýoklar? Näme üçin Biziň ýogalan watandaşlarymyzy türkden Kilos mazaryndan yza alyp giden ýok, özleriniň ene-atalaryna ýa garyndaşlaryna gowşuran ýok şolaryň jesedine. Näme boldy? Näme boldy? Ýa ýokmy hökümetimiz? Na samym deli ýokmy hökümetimiz biziň? Onda kim ol prezidentler bilen wstreça hemme ýygnaklaryna gatnap ýörýär? Kim o ýerde onda kabinet ministrleri toplap ýygnak edip ýörýär? Olar kim? Ol nä manikenmi, nä robotmy oturan o ýerde? Näme boldy watandaşlar? Oýanyňow, oýanyň! Pikir edip görüň şu zat barada. Biziň hökümet hökümetimiz häzirki oturýan klan halka prosta napliwal, polnusço. Polnusço napliwal, polnusço. Aşgabat şäher bar, Aşgabat şäher hem polnusty privatizasiýa edip başga welaýatlaryň hiç içine sokman şol köşkümem şo ýerde hemmäme zadymam şol ýerde diňe bir sanakly adam ýaşamaly diýip keýp edip mülk sürüp ýörejek höküm sürüp ýörejek ol o ýerde häzirki hökümet oýanyň tankyt ediň her haýsyňyz fake vakant özde fake vakant bolsun ýazyň bir zat repost ediň biziň wideolary repost ediň laýk goýuň kommentariýa goýuň bölüşiň Biziň niýetimiz biziň Watanymyzyň düzelmegi, halkymyzyň asuda ýurtda ýaşamagy, häzirki derejesinden hem oňat ýurda ýaşamagy. Häzirki finansowy ýagdaýy gowy. Asudalyk derejesi boýunça-da belkem çinownikleriň çagalary ýa ýene biri kim mende asudalygym bar, men etjek zadymy etýän, sizler edip bileňiz ýok diýenlerde meýüzlenýän. Häzirki siziň ýagdaýyňyzdan hem oňat ýagdaý getirjek getir şol niýetimiz bar. Siziň häzirki ýagdaýyňyzdan hem oňat ýaşamagyňyzy biz isleýäs.

Heýterleram bolar. Men şu häzirki hökümediň eden polny ignorirowaniýasy, ignorirowaniýasyny iňlis dilinde düşürjek watandaşlar. Sebäbi beýle zat hiç ýerde-de paşti şda ýok. Basylyp ýatyr şäherimiz suwuň içinde batyp ýatyr. Hökümet polny diňňe Arkadaga şöhrat, Gahrymana şöhrat, başga tema ýok Türkmenistanda. Türkmenistanda başga tema ýok. Başga tema ýok, diňe arkadag, arkadag buny etýär, arkadag ony etýär, gahryman muny etýär, gahryman ony etýär. O ýere bardy, bu ýere bardy, ony açdy, muny açdy, ony açdy, muny açdy. A ýokmy bizde problema? Ýok, problemasyz döwletmi biz? Tüweleme. Tüweleme. On ýalan bir litsimer bolmaly däl. Watandaşlar, şu şuň bilen men wideony jemlejek. Oýanyň, şu temany galdyryň. Häzirki hökümet polny ignor edeniň hem bir asyl manysy bar, watandaşlar. Siz düşünip geçmeli manysy näme? Näme üçin şeýle etýär? Näme etýär? Näme üçin şu hökümet häzirki bolan tebigat bagşylygy öňem bolan bir tebigat bagşylygy boýuna alman gelýärler? Näme üçin? Näme polnusty men bu hökümeti impotent diýip atlandyrýan. Impotent häzir hökümet. Ne diýip sposobny? Polnusty ne diýip sposobny? Işini wapşe ýerine ýetirip bilen ýok. Şonuň üçin oýanyň e, eliňizden gelenini ediň watandaşlar. Bizem elimizden gelenini etýäs. Bizem polny full time diýlen ýaly bu YouTube-a çykyş etmeli ýagdaýymyz ýok. Her haýsyňyzyň e, wagtyňyz bar wagty repost ediňler, ýazyňlar. Biziň wagtymyz bar wagtyny işden gelip ýarym gije şu temany düşürip size häzir aýdyp bermekçi. Bizem birazrak wagt udylat etýäs biziň hökümet, biziň döwletimiz üçin gelejekki Türkmen halkymyz üçin şolaryň demokratiýa ýurtda ýaşamagy üçin biz özümiziň wagtymyzy sarp edibäs wideo düşürip durus. Biziňem ondan başga etmeli işimizem bar. Siziň etmeli işiňiz ýok däl. Menä dogtur meniňem etmeli işim kän. Işden gelýän düşürýän bir iki sagat ene size wideo düşürip berýän şu düşündirýän näme üçin Türkmenistan prezidenti häzir hiç zat eden ýok. Näme üçin biziň halkymyza napliwat. Miloserdýasam ýok, ýüregem ezilen ýok, ýüregem agyran ýok biziň halkymyza. Pikir edip görüň bizde hökümet barmy ýokmy. Zadayte sebe et vopros bizde hökümet barmy ýokmy. Boldy watandaşlar saglykda görüşeliň indiki efirlere çenli.